Nyasaye ma ok lo, Nyasaye ma jang'wono, Nyasaye ma jakech ji, Nyasaye ma nitie, Nyasaye ma pok olokore, Nyasaye ma nyaka nene, Nyasaye ma ngima, Jehova ma loch nie lwete. Chunya odendo Jehova kod otieno, Nyasaye mar nyiseche. Erokamano Jehova. Erokamano Nyasaye maduong'. Abiro somo e wach moro ka matin. Kitabu mar Johana Injili abich. Johana Injili abich. Ndiko wacho kama, Bang' magi ne nitie sawo moro mar jo-Yahudi, kendo Yesu noidho Jerusalem. E Jerusalem e dir yap rombe nitie gimiluongo gi dho Hibrania ni Bethsada. Ogere gi agolini abich. Ei, agol, ei agolinigo joma tuo mang'eny ne nindoe, muofni, rong'onde gi pudhe ka girito yienyo pi, nikech malaika ma Ruoth ne lor e yawno ndalo moko, kendo tugo pi. To ng'a modonjoe mokwongo bang' tugruok pi nochangi kuom tuo manade ma en-go? Ng'ato moro ne nitie kanyo ma nosetuo higni piero adek gaboro. Kane Yesu onene konindo kendo ong'eyo kosetieko koro ndalo mang'eny kamano, nopenje ni, Idwaro doko mangima? Jatuo nodwoke niya, Ruoth, aonge ng'ato ma ka pi otugi to diketa e yawo. Anto nadwaro, anto kadwaro dhi, ng'at machielo kuongona lor. Yesu nowachone ni, Chungi, ting' kitandani, iwuothi. Chunya ogo ne Jehova Nyasaye maduong' mar kedo ni erokamano. Wach masome e kitabu mar Johana Injili abich wuoyo kuom ono mar chang manotimore e dho yawo Bethsaida. Yesu nodhi Jerusalem chieng' moro achiel E sama nodonjo nodhi Jerusalem kama noyudo itime sawo, to e bathe komachielo ne nitie yawo moro e Jerusalem kuno mane iluongo gi dho jo-Hibrania ni Bethsaida, kendo kanyo ni ikete jotuo. Yawono ne nikod agolini abich. Yawono ne nikod agolini abich. E agolinigo nikete jotuo, muofni kod rong'onde kod joma ne nigi tuoche mopogore opogore. To e dho yawo kanyo noyudore wuoyi moro, wuod wegi moro noyudore e dho yawo kanyo ma nosebedo matuo kod aming'a, nobedo matuo kuom higni modhi piero adek kod aboro. Higni piero adek kod aboro nobedo kotuo. En bende ne enie dho yawo kanyo. To jamalaika ne jalor kanyo mondo kendo ne tugo pi. Kendo ng'ato ang'ata ma nokwongo donjo e yawono ne chango kuom kit tuo moro amora ma ne en godo. To noyudore wuod wegi ma bende ne ni kanyo kod geno, en bende ne en kanyo korito, nikech kanyo e kama geno duto mag jotuo ne nitie. Niwira jamalaika ne jalor kanyo kendo ne pi yienyo. Ng'at ma nokwongo ling'ore, ma nokwongo donje pi ne chango. Obed tuo ma ne nie choke, obed tuo ma ne nie remo, obed tuo mag nyimbich kata obed tuo mag adhola mag kansa kata obed tuoche mag TB ne chango ng'ata ng'ata ma nokwongo ling'ore e pi e sama jamalaika notugo pi ne chango kit tuo manade mane ni kuome kanyo e kama geno duto mag jotuo ne nitie Kendo ji ne tero jogi matuo, jok ma ne tuo, ma notamo dakteche, ma notamo yedhe mag bungu, niterogi kanyo mondo giriti e sama jamalaika tugo pi. Kendo jomalaika ne tugo pi dichiel. Ne gilor kanyo dichiel to gitugo pi. To e sama ne gitugo pi, ne en kar tekoni, ne en kar ngufuni, joma in-go, joma ochung' e toki, joma osapoti, joma siri, joma dhiri mondo mi ikwong chopo e pi. Niyude kuom nyalo kuom teko ma ng'ato ni godo. Kionge ng'ato tidong' kendo kionge ng'ato tilewo. Ng'at ma ne kwongo ling'ore e yawono ne chango kuom gima nade matime. Tiende ni ne en gima yot kisechopo e dho yawo kanyo to koro niyude kuom ngufu ma ng'ato ni godo. Muma wuoyo kuom wuode wegi ma nobedo matuo higni piero adek kod aboro ka ng'ato tuo. Oyware kod siandane Odong' kende. Jo malaika sama otugo pi en kotemo mondo olingre odonji to ng'ato kwongo ne. Sama otemo mondo odonji to ng'ato kwongo ne. Mi nodhi adhiya kamano kod aming'a mi aye to nodong'. En nodong' e dho yawo kanyo notamore ne nogore ne matek. Nogorene matek. Onge ng'ama ne nyalo mako bade mit ling'e sama jomalaika otugo pi. Kawuono kod otieno adwa nalos kod ng'ato. Muma wacho ni idho yawono ne ni kod agoleni abich. Agola ka gola ne ni kod jotuo mopogore opogore. Kata kawuono ali mar chandruok mar ji opogore kendo ji nie classes classes mopogore mag chandruoge ma gin godo. Agolini abich anyalo po pimo kata kod Kenyatta kata kod osiptende ma thurwa ka wan kod wuod wan wan kod wuod tu wan kod wuod thiri kamano kamano nyaka wuod kama wang' noyudie jo hali ya maututi joma ni kod tuoche joma kod ikwano ndalogi ne ni kanyo to muma wacho ni ng'at ma nokwongo ling'ore ma nokwongo donje yawno ne chango kuom kit tuo manade mane en godo To nitie gima nyalo dong' kod ng'ato, nitie gima nyalo dong' kod ng'ato ma ng'ato moki, ma ng'ato kwam, ma ng'ato diw, ma ng'ato lew. Nogore ne matek higni piero adek kod aboro e thurwa ka ng'ato tuo. Nodong' kende, nodong' kende, osiepe noringo moweye, wedene noringo moweye, Gima nodong'go kuome ma samoro ne inyalo yud mifukone ne en mana kitambulisho kende. Nodong' gi piene jo ariyo e dho yawo kanyo. Koywago dayo, owacho gig dhoge. Samoro gima nodong' ma norito ne en thone. Abiro tho karang'o? Ni wira, onge ng'ato ma ne nyalo mako lwete. Onge ng'ato ma ne nyalo mako lwete ma sud kode nyime e sama jomalaika notugo pi. Ma wach ma nomiyo wuod wegi ni noyudore kodong'. Kawuono adwa nawuoye kod ng'at modong', ng'at molewo, ng'at modong' kende, ng'at modong' nyamasi, ng'at ma ji oloko ni ng'eye, ng'at mosiep oweyo, wede noweye, samoro kata min monyuole noseng'ado kete oko, samoro min gi nosekoni wuodi cheto ng'ad kete oko, en noweye mondo odhi otho kucho. Ji te noringe, miaye to dong' kanyo. Kawuono adwa nalos gi ng'ama odong'. Ng'at ma ywak, ng'at modong' kende, ng'at ma ji oweyo, ng'at moseng'adene bura. Higni piero adek gaboro ka ng'ama sudo bute onge. Higni piero adek gaboro ka ng'at moneno kata watne kata osiepne onge. Odong' kod tuone ji ariyo, gimorito en tho. Abiro yalo Yesu amina ma ja Nazareth, Yesu ma jateko, Manuel, jal ma polo nowalo, Yesu nyarombo mar Pasaka, jateko mar Jakobo, iluonge nonyalo biro, Yesu akonya, mane obiro ne piny ka piny omoko, ka piny olewo, Yesu nyarombo, mane obiro ka piny nie ridiridi, mane obiro ka Satan omeko piny mafwanda. E sama Yesu nodonjo jaber mar Nyasaye, Yesu ler mar Jehova, sama nodonjo e dho yawo, moyudo ka joma nyo osekel ji osedhi te, to oyudo ng'at achiel modong', ng'at achiel molewo, modong' modong' chogo lelo. Nodong' choke lilo, higni pradek gaboro ka ng'ato tuo. Samoro ji be koro ne penjore ni to ma to en kit tuo mane? Ma en kit tuo mane samoro kata dhako mane en godo noseringo moweye odong' e kanyo kokwano ndalo orito pone we awuye kod ng'ato momoko ng'at mokwamo ma ok sudi ng'at ma ok dhi mbele ma kata ji dhi mbele to en to en kar tiende. Gima nyalo medore ndalo, gima medore kuome kata masudo en mana ike kende. To gimoro amora kuome madongo kata madhi nyime onge, en omoko kar tiende. Ma kata itimo ne ji promotion mag tije, to en ok sude, en idwoke mana piny. Ng'at modong' modong', ng'at mokwamo, ng'at ma ok sudi, chunje mag digni, chunje mag kwamo, chunje mag roundabout mamiyo ng'ato luorore mana kama entie. Iga biro, iga loko, gimosiemo mokwan nosetimo onge. Wini nodong' ka ji chango dhi to neno, ji chango dhi to neno. Ento kata ng'ama lime mago kata kode mbaka onge, makelne kata juis, makelne kata rabolo, makelne kata makelne kata machungwa onge en nodong' awuoyi kod ng'ama odong' ng'at mowe modong' ma samoro kata kong'iyo mbese ma ne gichakogo mbese gi nogo atwa te en e modong' kar tiende ok osudi chunje mage kwamo aloso gi ng'ama omoko obed nyako nyiri ma ne gipongo ma ne gisomogo Nodhi utgi te, en e modong' kar tiende, ok osudi ma kata ji sudo. Mano e ng'at madwaro wugo kowuono gotieno. E sama Yesu nobiro e dho yawo kanyo, Yesu manolimo kanyo ka daktari maduong', chieng' mane Yesu ni kanyo, chieng'no jo malaika ne ok obiro, to nikech jal manolimbe kanyo ne nigi loch kod teko moloyo jo malaika. Sama Yesu nodonjo, to Yesu oyude kokwamo, Yesu oyude kolewo, Yesu oyude kodong', Yesu oyude kotimo chogo lilo, Yesu oyude kodong' ochiekore gi siandane, oonge teko, ok onyal kata chung' malo e dho yawo kanyo, nokwamo. To sama Yesu meja nobiro, omuga manyalo biro ka lewo mar ng'ato, Yesu manyalo biro ne ng'ato ka ng'ato koro odong' kende yesu manyalo biro ne ng'at modong' e nyamasi ng'at modong' e kende ng'at modong' gi lweta nono ng'at modong' e chwata nodong' lilo onge gima ne ber mane nyalo du kuome wedene noseweye osiepe noseweye te oweye mondo odhi otho en ng'at ma koro ne ikwano ne ndalo wich nosewil kode dheyawo kanyo to yesu ma wayalo Iluonge Amina. Jabura ma ono. Yesu kidi mane jogedo ringo weyo ni onge kod tich. Manuel jal ma polo nowalo nyarombo mar Nyasaye. E sama ne iwale Yesu jatelo, chieng'no kata yamo mafuto ne ok ofuto, piny noling' thi, ka jo malaika oling' gionge dwoko, jo sirafi noling' thi gionge kod dwoko. Jokirubi noling' thi, gionge kod dwoko. Jodongo piero ariyo kod ang'wen ne onge kod dwoko. We ayal Yesu jaber ma nobiro ne piny. Yesu akonya manyalo konyo dala molewo. Yesu manyalo, manyalo mako bad nyako modong', nyako molewo, mawacho ni joodwa, an ema dong' e di dalawa, an ema dong' e kind besena, an ema dong'. An ema lewo, awuoyo kod ng'ato kawuono ma kata en bende koduogo e ngimane to neno ka diera ok osudi kata ochak gimoro notimo to gima ochako ne nyaka kethre bed nochako ala to ande ne ok konye obed tich ji sudo to en ok osudi gweng' gi ji sudo ji timo neno e gweng'gi jowadwa gweng'wa tie dongore to en to gima onyalo wacho ni dongore kuome kata chiel to onge ng'ama omoko ng'ama okwamo chunje mag digni chunje mag kwamo chunje mag lewo odong' kode wuodwegi nodong' otieno tulu nowuoyo mana gi kende ka ng'ama ogogo mbaka koro onge oweye wuod Oweye e wuode. Ng'ama nyalo sudo kode ne onge, ma ne nyalo tere dho yawo sama jamalaika otugo pi. Tiende niya, ji ne changa changa kama dhi to neno. Ji chango kama dhi to neno. Ento nodong'. E sama Yesu nobiro, Manuel wuod Jehova, Yesu akonya, jaler mar Nyasaye, Yesu noyude kodong' kende. Sama Yesu nong'iye gi ng'wono, Yesu neno ng'ama geno ne orumo te. Yesu neno ng'ama ji oweyo. Yesu neno ng'ama odong' kende. Ng'at ma parore. Sama Yesu nonene, Yesu noneno ka gima osebudho kanyo. Yesu nene kosebudho kanyo. Jalni sama Yesu nopenje ni to idwaro mondo achangi? Nokona onge kod ng'ato An aonge kode ng'ato ma ka jomalaika otugo pi to ditera. Mano e gima nowacho. Aloso gi ng'ato kawuono mawacho ni an aonge ng'ato, aonge ng'ama nyalo mako bada. En kod papers mabeyo, en kod somo maber, mak mana ng'ama dimak bade onge, ng'ama disud kode mbele onge. Ng'ama nyalo mako bade, manyalo tere mbele onge. Okona aonge kod ng'ato manimak bada. Awuoyo kod kijana moro manyo osomo motieko, osemanyo tich, mamanyo tich obedo tich. Osemanyo tich ma koro ol, samoro kong'iyo papers ge koma kama to pi wang'e chwer. Openjore komo lwete ni Jehova anto natim ang'o? Awuoyo kod dhako moro Makoro kama odong' oonge ng'ato, oonge ng'ato odong' e kende, osiepege oringo loko ne ng'eye. Odoko mbaka ma ji goyo, gima ber onge kuome. Ji obuone, ji oweye. Sama ne Yesu nene, okona aonge kod ng'ato manyalo mako bada. Kawuono kod otieno, nitie Yesu manyalo biro ne ng'ato kama ng'ato kwame. Nitie Yesu manyalo biro ne ng'ato kama ng'ato lewe, kata ng'ato top, kata ng'ato dum. Be noseng'ad ne ng'ato bura? To nitie Yesu nyarombo mar Pasaka. Nitie Yesu manyalo konyo ng'ato, ajola manyalo go ng'ato jek, ng'ato mool ma geno ne oserumo, ma koro gima odong' korito en tho. Onge gima chielo mokwano, ngima okwano ka nono. Owuotho mana koywak, komo lwete, ka parruok oromo chunye. Nitie Yesu manyalo biro ne ng'ato. Kama initie ok e gikoni, pod nitie gima ber manyalo timore ni. Kata ineno ka koro kama ichope, ineno kichopo tung', kendo koro ok ine ka geno nitie. To kawuono kod otieno, abiro mondo anyisi niya, kama ichopeno ok irumbi, kama ichopeno ok irumbi. Kata ineno ka gima tek, to kama ichope ne ok erumbi. Nitie Yesu manyalo biro ne ng'ato, kama ng'ato lewe, kama ng'ato dong'e, obed nyako modong' e kor gweng'gi, obed kijana modong', obed jaduong' modong', obed dayo modong' mawinja, to owinjo ka diera e ngimane nitie gik maduoke chien, ma ka omo nochung' malo, to nitie gik maduoke chien. Nitie Yesu, Manuel wuode Jehova, Iluonge Jakondo Mula, aluonge Gwinja Moratego, iluonge Yesu Buldosa, iluonge Propela, Yesu Jateko. Omuga to nyalo chungo ng'ato, ng'at ma ji noweyo. Wuod wegi ni nodong' kende, min gi noseweye, ma samoro min noseng'ado kete oko. Osiepene nyaka owetene noseweye, noseng'ad buche. Ne ok ne ka gima koro dochako bed mangima kendo. Tiende niya, pok odeko, pok odeko, kata osekawo igni adi. Igni piero adek gaboro ka ng'ato tuo. Samoro ito chandruok ma in go en mana mar dweche moko matin. Samoro en mana mosedhi iga. To jalni nobedo e dho yawo kuom igni piero adek gaboro. Piero adek gaboro kobedo kanyo. Ji changa changa kama en janeno, oneno jok mochango kendo dhi. Kawuono kata kanisa kama idhiyeno, iselemo, adier isetimo kinda, to pok iyudo. Ji biro kendo ji timo neno. Ionge neno minyalo timo. Kata kochung ji mondo ji otimie neno. Ionge gima inyalo wacho. pok ineno, akoni niya, nitie Yesu manyalo biro kama ng'ato kwame, nitie Yesu manyalo biro kama ng'ato dong'ie, nitie Yesu amina jalweny ma japar miere molewo, nitie Yesu manyalo mako bad nyako kawuono, nitie Yesu manyalo mako bad chuo kawuono, nitie Yesu manyalo go dala jek, dala ma nyo nimo dala ma nyo podho dala ma kigo wang'i kama king'iyo to gima ber minyalo sieme onge en dala ma kata king'iyo udi kama to udi oleng'ore gichalo ruedhi madwa i gima ber onge kanyo to nitie nyasaye maratego ma badi otimo chuma nyasaye ma jateko en to nyalo go dalano jek Onyalo chako ochungo dalano kendo ma gik mabeyo bedie dalano. Bed ni osedhi higni adi ka gima ber minyalo ne onge. Nitie Yesu ma wuod Nyasaye. Yesu ne ma wayalo ni duoko nitie e nyinge. Kata nyose tama juoke to duoko nitie kuom Yesu. Kata nyosetamo pesa, to dwoko nitie kuom Yesu. Kata nyosetamo jomirieri, to dwoko nitie kuom Yesu. Obed gima nyoselame, ma nyoselame, ma ng'ato mako misuma kod lwete, ma misuma nolile lwete temo rumo, ae to dong' gi gige lwete dwoko nyoko yudo, to nitie Yesu. Amina ruodhe lweny. Yesu wuruon paro moko. Aluonge akida wa mar lweny. Jateko. Yesu daraja ma ng'ato nyalo kalo godo lweny. Amina mano biro ka Lazaro top e bugo. Iluonge okil kama loka. Yesu jabura ma ono. En kod teko. Onyalo reso ng'ato moyie. Obed gi modak kuom ng'ato kata tuo. Machamo ng'ato momiyo dend ng'ato dhi adhiya. Obedi gi ni en e remo kata en e chogo kata omako bwongo to Yesu ni kod teko, Yesu ni kod nyalo. Kawuono kiyie, Yesu nyalo resi. Omuga nyalo biro ni kaka nobiro ne wuod wegi ni e dho yawo. Wuoyi ma bende nopuonji mana kaka nyithindo moko. En bende nonyuole ka jonyuolne ni kod geno. En bende noboye kod napkin. En bende notimne gik mabeyo kaka ji timo ne nyithindgi. To kinda piny, dak e piny, nopo ka tuo donjo kuome modong' odekre, ma tuono nodhi obedo odekre kuome, ma gino dak kode mobedo tuone ma ji wuoye kendo ji goye mbaka. Geno koro ne onge, geno koro ne onge, to Yesu ma nobirone ka koro lewo ka koro kwamo ka koro diwo piny nyiere piny go mbaka kuome yesu no ema nochunge okone ni kawo pieni mondo ichungi kawuono kod otieno kawo pieni mondo ichungi wuog kama in otieno e nying yesu ma janazareth wuog kama in otieno e nying yesu ma janazareth nying yesu ni kode teko yesu ema nobirone ng'ama noneno en yesu ka koro osiepe onge Ng'ama noneno en Yesu kende ka nyuola koro onge. Ng'ama noneno en mana Yesu kende ka wede koro onge. Ng'ama noneno kodong' kende en mana Yesu. Yesu manyalo biro ne ng'ato. Yesu manyalo biro ne ng'ato. Bedo ni in ikale lweny, ikadhe weche matek, modong' kodi to nitie Nyasaye, nitie Yesu ma kidok ire kiyie kod chunyi mi iyie mi hulo kod dhogi ibiro neno loch maduong' mar yesu kristo ma ja nazareth en ema dwoko nitie kuom nyinge ajuoke onge kod dwoko mar ngimani ajuoke onge dwoko dwoko nitie kuom yesu Kiduogo kuom Yesu, miluongo nyingno, nying ma Paulo nowalo, nying Yesu ma Janazareth, miyie kod chunyi, Yesu nonyalo, Yesu nonyalo, gima sandi modak kodi, motami bedo kod kwe, momiyo kata odi kanyo Ionge kod kwe. Pile kod pile isiki ywak. Kipenjri ni anto narado kod ang'o? An narado kod ang'o? Samoro pi wang'i chwer kibiyo pi wang'i. Ibiyo pi wang'i, pi wang'i chwer. King'iyo kaka dak ni kethore. Ipenjri ni anto narado kod ang'o? Kwe onge. Iwuotho kimo lweti. Sama mon mor, ka wuotho kod chwogi. Ito podi gima dimi bed mamor onge. Gima dibed mamor onge. Obed gima odong' gi ng'ato. Obed lewo. Obed kwamo. Nitie Yesu ma wayalo. Ka dhako yie, inyalo res ode. Ka dichwo yie, inyalo res ngimane. Gibedo chunje mag kwong' mochier kuom ng'ato. Mamiyo pesa ng'ato rume ba. Pese rumo e kong'o. Piny ru kinyi en e kong'o. Piny ru kugwen. Gache ni e dhoba. Iyawo lok. Tiyawo machwe lor. Nitie Yesu manyalo ywa ng'ato oko magole chuodho motimo todo. Nitie Yesu ma ja Nazareth manyalo golo ng'ato oko e diwo. Yesu ma Janasareth manyalo loko ne ng'ato nying, obed ng'ama nyo nyinge rach, ma ka gimoro otimore to en achich mikwongo luongi. Nitie Yesu aromo kodi ma Janasareth. Yesu ni kod teko mar goli oko e kok wasigu. Gibed jochiende monyono ni piny, jochiende moramo mokani lakgi. Chunje malawi mineno gotieno kata kinindo nitie teko e nying Yesu amina ma Janasarath. Yesu ema nobiro ne ka koro geno onge. Yesu nobiro ne ka koro thoye morito. Manuel yude kodong' gi lwete nono. Yesu yude kodong' gonget kende. Gima ni kume en kipande kende miyudego. To nitie Yesu ma kata ka ji oweyi to nyalo dong' kodi. Nitie Yesu ma kata kosiepo ringi to nyalo dong' kodi. Nitie Yesu ma nobiro. En to nyalo biro kata ne dala molewo. Dala ma tho nyonegi ji te. Gimodong' kanyo minyalo siem onge. Wan kod Yesu ma jateko. Ka dhako yie, ka dichwo yie, ka kijana oyie, ka nyako yie kuom yesu miyalo gi nyinge to koni yesu iyana malo jateko yesu iyane oda malo yesu iyane dalawa malo yesu no owinjo nyinge sama iluongo nyinge kidok e chongi migo chongi piny ibiro neno nyalo kod teko mar yesu ma ja nazareth Nyasaye maduong' mondo lochni. Nyasaye mondo kodi atwa. Be ni sedigini. Be ni sekwamo. Magi malokore kuomi onge. Yesu mondo mak badi. Wuoyi ni nokoni japuonj. Aonge kod ng'ato. Mano e ng'at ma Yesu dwaro. Kamogike. Okona onge kod ng'ato. Aloso gi ng'ato tino sani. jal mogik e wall ng'at mogik tung' ng'at mogik mwisho jal mowito geno koro te gima koro geno koro onge kaka piny dhi kode oneno ka koro ool ool kod bedo mangima chunye opong' gi parruok chunye opong' kod achiedh nade lwenje ma imo ngimane kama owuok to machielo donjo masira bang' masira Jal ma parruok oolo, owuotho kopenjore ni an, an natim ang'o? Ang'o ma nakoso? Origret kata gimomiyo nonyuole nikech bedo ne mangima ok kelne ohala kawuono kod otieno abiro kod Yesu Abiro kod Yesu, Yesu ma ja Nazareth, omuga ma ja Galili. Chieng' ma nodonjo Jerusalem, mon nopetho ne piny, yawuoyi nogolo sede korgi, ne gipedho piny, chwo nogolo lepgi, ne gipedho piny, ne ging'ado yiend jo-Munispol ka ok gikwayo rusa, ne gipedho ka gikok matek nosana osana ogwedhi jalano mabiro kod nying ruoth maduong' kawuono kod otieno ketie wach moro piny gimosemayi kwe ketie wach moro piny mondo yesu mayalo ni oradgo kawuono pedie gimoro piny obed tuo modak kodi ketie gimoro piny obed kwe ma onge odi ketie gimoro piny kawuono ne gipedho gik moko piny mon nopedho lesgi piny kawuono ang'o minyalo pedho piny kiwinjo kiluongo nying yesu jateko kiwinjo kiluongo yesu manyalo chungo tho yesu manyalo yawo rangeye mag miere manolor matek yesu manyalo mako bad nyako mami ode nyako monyalo mako bad nyako mami ode yesu ka jehova ketie gimoro piny kawuono koro otieno mondo Yesu okalie kama inenae gotieno sani miwinjae. Ketie gimoro piny to nikech teko nitie e nying Yesu miwinja wuyo awacho ni teko ni e nying ni. Nitie teko e nying Yesu. Ketie gimoro piny. Manuel biro luwo. Yesu jateko. Jal ma jochien ong'eyo. Yembe kod apaka ong'eye. Tuoche ong'eye. Ndulme winje. Dho winje. Ketie gimoro piny kawuono ne Yesu meja. Ketie gimoro kawuono ne Yesu ma jateko. Aluonge wuode Mariam ma nyar Jo-Yahudi, apisa wuodi Meri, kach Miriam ma nyar Jo-Yahudi, miderma mar Jehova, Yesu jakondo mula, jaber mar Nyasaye, Yesu jaber mar Jehova. Omuga ma nowal ne piny kawuono kod otieno ketie gimoro. Obed gi mosemayi kwe misewuothogo ka juoke motamore. Obed gi misewuothogo ka jolamo mathurwa ka motamore. Obed gi misetemo kata kipiny misedhigo nyaka oko kisiri e pinje moko maoko motamore obed gi modak kodi miwuotho godo miwinje chunyi ni gini to biro negi kawuono akelo yesu jateko muma wacho ni gik ma ok onyalore kuom dhano nyalore kuom yesu gik ma ok onyalore kuom dhano nyalore kuom yesu gik motamo pesa nyalore kuom yesu gik motamo mawaidha ming'adoni nyalore kuom yesu kawuono ketie wach moro piny mondo yesu timni ketie gimoro piny mondo yesu timni Asechunge kod otieno amina ruodhe muma. Asechunge kod otieno Yesu ma jateko. Asechunge kod otieno agwiny yamo ratego Yesu sipana moturo jela. Aluonge okweyo jabaro nam. Wuode Jehova. Yesu maler mar Nyasaye. en ema sechunge kod otieno omuga jal mane odhi e wi bao moduogo ka ngima yesu jal mane ochung' e musmal koda tienda lilo manuel jal mane oloko pi math kana piny galili yesu jal mane oloko pi mesa mowuotho e wiye janazareth yesu ma jateko kawuono kiwinja kod otieno ere gima ineno ka chandi ang'o mineno kama ikwe Ang'o mineno ka timore e kit ngimani? Ang'o mineno ka timore e odi? Ang'o mineno ka timore kata e dala kama niwuoke? Ang'o mineno ka timore momiyo adiera king'iyo ngimani tiwinjo ka bura loyo e chunyi? Kawuono akelo Yesu. Akelo e paradiso. Amina ruodh lweny. Komanda mar lwenjwa. Jateko. Yesu ka Jehova, iluonge Emmanuel, Nyasaye modak kodwa. Akelo Yesu nyako, akelo Yesu dichwo, akelo Yesu mama, akelo Yesu jaber. Luonga luonga nyinge, wuon nyinge winjo nyinge, kama intie luonga luonga Yesu winjo nyinge, luonga luonga kidha, luonga luonga Yesu kuom gima nade, wach ni Yesu kecha. Yesu an ema diwo, Yesu oresa, an ema kwamo, Yesu oresa, tho athoa kod nyingno, luonga luonga nying mamiyi gotieno ni, nyingno ema nigi teko, nyingno ema ni kod dwoko, nyingno ema nigi dwoko, nyingno ema nyalo dwoko ni ngimani, nyingno ema nyalo dwoko ni gik molalni, nyingno nyalo chako gero kendo gik ma wasigu nomuko, nyingno nyalo dwoko nyingi ma nolal, nyingno nyalo chak chungo dalau kendo, nying Yesu ema miyi kod otieno, luonga luonga nying Yesu, Yesu winjo nyinge. Glory, duong' odogni, Willy Positai, Lavi Kontavi. Duong' odogni Nyasaye maduong' ma ok lo. Nyasaye mar kedo, Nyasaye mar loyo. Yesu ka Jehova, asedhi alikudu tieno. Ating'i malo Nyasaye ma ok lo, ating'i malo Nyasaye mar jokedo. Ia malo gi tekoni maduong', ires jogi mosewinjo wach kendo yie. O Wuoro Maler, parie dhakono, parie dichwono, parie mamano, itimne ono, nyingi maler e duong'. E nying Yesu Kristo ma ja Nazareth. Amen.